ɛdɛm ɛberɛ so biom ɛnɛ yi apaafoɔ mmienu yi asa aba abɛtena ase na nsɛnhodoɔ a ɛkɔ twi ne brɛman yɛba bɛbɔ ne sɛ kaseɛ ɛde ama wɔ hammers wɔ ha nsia ne akyiri po num kasafidie so, na kaseɛ yi ɛfiri Hammers 106.5 FM soɔ no ɛdaadaa no ho de afa information centers ahodoɔ bebree a ɛno ɛna ama nkɔfoɔ amanfoɔ wɔ bia kamufoɔ pragiafoɔ nyinaa no ɛtie yɛn kaseɛ yi information centers ɛnam soɔ no ɛna ɛdidi soɔ yi Ɔbaa kɔ ne wɔ no bɛ kɔ Yesu nti. Kwabena Kuma dɔ me a bra. Afei wo nɔbo Aziz nso wɔ Nyankyɛ wo duru fa ho yɛ dɛn a ɛyɛ Akwasi Ernest Adaworoma God is king barbering shop ɛwɔ God's Hope Tilindɛm Kukuom ɛyɛ Adom Wura Daddy's pub ɛyɛ Ayomso junction Gye bless wɔ Osienkyie Mmanhyia God's ho SDM ɛyɛ Big Joe Sport Bernardo Enterprise ɛwɔ God's ho Atta Sarah wɔ God's ho Bright Star new site ɛmu Owura Eric Bɛɛko ɛne Maame Akua nso so afa yɛ atom wɔ Abɛbrɛsɛ kurom Koko Station yɛ ɔfesapɔ a ɛne Sir Louis, Nyame bɛkyerɛ yɛ wɔ Fasendo, Olito ne Lydia nso etie yɛ firi Sahwibea no, Ako Sika Store ɛwɔ Atta Mills Road, Goɔ so, Madam Yafrema ɛwɔ Abotan so, Goɔ so, me Dimafo Information Centre, DJ Oduro Adaworoma, Udum, Kukuo Mpepɔ so nso a, yɛdam live. Nana Frimpong Mall Store wɔ Kukuom, Hospital Junction, Dantano kwan no so. Afei woduru Ayom So Ahemfie a, Pilato nso abue yɛato wɔ Yeman Information Centre, Akorodie Gyidim yɛ kwampɔ kuw. Kpogba Welding Shop nso so wɔ Atta Mills Road. Na woduru Mem Asu Kɛse kwan no so wɔ Ɔfa K nso atie yɛ firi hɔ. Kwabrɛ Kumah yɛ Master Tɔla. Wɔfa kwadwo space wɔ mma mu ɔne Ahmadiyya hospital no na ɛdi anim hwɛ akorɔdeɛ yɛ suro awurade provision shop saa nso na kwapɔn agya ata ka awurade information centre wɔ mpɔmazeɛ golden tin mining company ata ne ata wɔfa kwame esa wɔ gɔso education office afei police headquarters information department yɛ chief inspector cletus garba eh, mami janet janet fashion nso so wɔ manhyia zongo afei owura joseph owusu peace man Nso etie ye firi nkasɛɛ mu nkrankuro mu, na nkasɛɛ mu kuro dwe anim no yɛ Sista Cynthia ne ne bra bra Takyi yaw kra kuro mu yɛ Adobia ne n'abusuafoɔ nyina nyini kyekye werɛ yɛ Don't mind your wife chop bar action nsa ano kukuom Nyankyɛ kwan no so Abby's collection nso so wɔ Genesis nkyen hɔ nom aa Chrisby fashions adwumayɛfoɔ nyina nso retie yɛ kaseɛ yi saa nso na Efie Nkwan chop bar wɔ Gɔɔso Atta Mills road. Wei ne beaeɛ ahodoɔ bebree na afa yɛ kaseɛ a ɛto piti mu ma amanfoɔ nyinaa te yɛn nka. Na kaseɛ no atifi nsɛm no bi na ɛdidi soe. Minority ɛwɔ Ghana ɛyɛ mmarahyɛ badwa mu akasa de afa nsɛm bi a kyerɛ sɛ abɛtɔ mmɔnten so ɛfa naka wɔn dwumadie anaasɛ wɔn books a wɔde aba abɔnten a wɔhunu sɛ topics ahodoɔ bi a ɛwɔ mu no asɛ ɛkasa de afa mmarima ne mmarima nna mmaa ne mmarima nna lgbtq nti wɔn srɛ sɛ na ka bɔs no ɛbɛyɛ mpanimfoɔ mpamo no. Saa nso na wokɔpueam wɔ Soame, baabi a yɛkum mmoa no a mpanyimfo wɔ hɔnom kyerɛ sɛ nsɛm bi retwa gu mmɔntene so sɛ wɔtɔn nam a wɔawu. Wɔse saa asɛm no ɛnyɛ nokorɛ. Wo a wobɛte bi abɔ w'aso na prɛtu gu. Attorney General na wakɔ akɔdi nkɔmmɔ wɔ Yesista Station bi. Na nsɛm a wɔaboro soɔ no, ɛmu baako, baako, mmienu, mmiɛnsa na abɛte no yɛ kaseɛ no mu. Na nea ɛdi kan, wɔse yɛn wura Ken Ofori-Atta, ɛɛ, sɛ wɔno ara bɛdipɔto no hɔ, anaasɛ US aban bɛdipɔto no ɛyɛ 20th January no, ɛwɔ ɔno ara no hɔ. Adɛn? Ah, yɛbɛfa ne saa. Eh, eh. Hey! Eh. ɔbɛba ɔbɛba monka mo akoma ntom yɛ Ah, sɛ ba me- me- me- me- mente deɛ ɔyɛ no ase o sɛ either serve deportation Eh, anaasɛ Oh. donald trump will deport you ba wonim sɛ wɔ so wɔtumi ba bɛyi ano Mm. na ɔsan party no ti sɛ ɛnyɛ nokorɛ a ɔpanin bi koraa kasa sɛ ɔyɛ saa kokoasa kokoasa no a 2028 deɛ ɔmawu Ɛwɔ sɛ wo ba na wobɛkasa ne ewu ne ewu sɛ ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ. Boss ɛyɛ Sanam Tamakuo. Wɔn sɛ yɛ yɛ yɛ di n'asɛm no absentia. Mm. Wɔn ma no. Wɔhwɛ 2024 2020 aba a yɛtu nyinaa. Mm. Campaign message na about corruption na NPP de bɔ NDC akyi. Nokorɛ paa. Nokorɛ. Na saa maame no nso so yɛsɛ ɛyamoa no. Ɛno ɛno. Yakɔfa n'aba. Oh foreign affairs ministry. ɛde krataa bi aba yɛbɛkenkan ma obi ate bi yɛsɛ yɛamoa no hmm. yɛdi tension wɔ ayi us aburokyimam sɛ ofori ata deɛ no bi no bɛwɔ sɛ papa kɛn na ɔtumi ba bɛyi nsɛm bi ano na ɔma obi ahu neɛ wɔ hɔ no yɛyɛ deɛ madwene ho a mente aseɛ o wontumi bela na ɛda ne tiri so. ɛno nso koraa bɛtumi ahunahuna no. na wohwɛ obi nti wohwɛ ne charge no ma. ɔno de gye sɛ ɔkɔfa wiase nyinaa ba ah, nti wontumi saa dwowdwow no ba still ɛwɔ sɛ ɔtumi ba na ah, wobɛyi nsɛm bia no ma obiaa yɛ clear wei na wama no ayɛ tententen no deɛ woba wo passport nea wode kɔ togo kora ɛbɛgye ɔno ade dɛm kora ɛhwɛ kora dɛ kwan a ɔde fa so wura ɔkora ɔmoma no kwan ma ne nwura hɔ nti ɛwɔ sɛ ɔba bɛyi nsɛm bia no na obiara nyɛ clear accountability na memma twenkyene atwan ne deɛ ayɛ yie attorney general wadi nkɔmmɔ bebree mm. yɛbɛbɔ yo ɛne yɛbɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ yilo korɔbɔ ɛhɔ ɛna ɔmo mc yɛ ɔhɔ nom ɔno nso akasa na ɔde nsɛm no ato dwa wɔ abere a na ɔkyɛ ɛyɛ Common funds de ama PWD so ɔkyerɛ sɛ wɔn sika deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn wɔbɛtafere bi da ɛsiane sɛ ɛyɛ wɔn dea. Na Chairman General so nenam mu ara sɛ sɛ wɔ Obunu East na wakasa wɔ ne mpanimfoɔ akasa no wɔse hɛ bunu bunu East ne bunu ayi akwan deɛ ɔmampanin bɛyɛ ne nyinaa ansa na wakɔ wɔhyɛ wɔn bɔ. ɔbɛyɛ so ɔtɔ pressure ta jma ɔka ɔbɛyɛ nti ɔbɛyɛ sɛ na no kɔ kuma se mehu sɛ kwan na ɔmu gu so ba mfuturo no asusu kakra first ne deɛ na mekɔ sukuu kuma se na mefɛre yi wɔ fa wosia ne ɔmu bisa sɛ wofiri he gye sɛ no wie akɔtɔ nsuom ɛtɔ da koraa gye sɛ ɔde ntoma ɛkuru ho wɔ kaa nim a na wakɔduru sukuu so wɔ kwan ho woduru ɛwɔ sɛ wosia na wowura mu Na na na yɛ fɛliɛ paa na yɛ fɛliɛ. Sɛ saa na ɔkɔ ano ato nsuo agu buta mu. Wia na wadware. Anaasɛ wotu gu ho a wɔn sɛ ase nsuo abɔ. Kwambɔ ne deɛ so fɛ ya. Ɛɛ mm. ɛyɛ easy kura kura kura kura kura. Ɛɛ nti ɔnyɛ mu wɔn ɔno nso ɔbɛyɛ amu wɔn. Ɔbɛyɛ. Mm. Yɛnkɔ. Yɛnkɔ wɔn. Ɛnea driverfoɔ a ɛwɔ Nummerɛ so wɔ mfimfini mantam no mu nso rekasa wɔ hanom sei, wɔkyerɛ sɛ wɔn kwan a wɔfa so no, ɛno nso so nyɛ. Na saa Nummerɛ sofoɔ no, wɔyɛ hefoɔ a? Menim baabi a wɔwɔ mpo. Wɔn nso wɔn. Ɛsɛ wɔn mfimfini mantam hɔ. Saa. Ae. Wɔn news bu ha, wɔn nso wɔforo ayi. onyina ɔmo wowɔ ankaa bi a na waforo asa na wayɛ kɔ. Ah, ɛnna ɛmɛ ɛnura na asɛ na ebe etw na etwa gu wɔ baabi. Ayi. Yɛsɛ oforo pipo bi na wakɔ tena so. Akɔtena so. Mm, ɛnna enumere nsufo ɔmo bere ampa. Ada ɔmo nto aba. Ɛyɛ me nwanwa. Na ɔhwɛ baabi a kuro ne hyɛ no a. na ballot box nkɔ hɔ. ɛno na no obi nso ebisa no sɛ edu abatoɔ deɛ wɔn tumi hu kwan ɛkɔ hɔ no na mmom wɔn nneɛma nketenkete bi a ɛwɔ so yɛ yɛn mu wɔn yɛn a wɔn no mm. yɛnyɛ na kuroman no nyinaa etu akɔtena pepɔ so ɛyɛ kɔɔ. bɛɛdɛ kura di dɔ. wɔn sɛ asɛm si kura etumi di bɛɛ bosom mi na wɔn te nso a wɔn ntumi mɔ obi amaneɛ. eyi nisɛ kuro deɛ mi ntumi ntena hɔ. Mm, mm, wɔn mi data na mi di yɛ bibiara ɛhɔ tena bɛyɛ ya. Na kaseɛ bɛyɛ wo dɛ na yɛabobom na wobɛte nkyeremu ɛfa Ken Ofori-Atta a Attorney General ka ne ho asɛm a yɛfa mu aseda mfa ma Yimano African Wear Boutique. Na ɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ suit no top and down wobɛnya bi wɔ hɔ, ɔwɔ kaftan wɔ hɔ, working gear wɔ hɔ, African wear ɛsoro deɛ nyinaa no wobɛnya ne nyinaa bi wɔ Yimano African Wear Boutique a ɛno ɛwɔ Kukuo. Master ɔsɛ Kwame Taylor no no wɔsan apam nti nneɛma bi a pɛ sɛ wɔpɛ sɛ bi ayi aba fie a motwa ntoma mobɛtumi de ne nyinaa kɔma no ɔbɛpam no kama de ama mo moyɛ sukuu na mpɛ sɛ wɔpam ntaadeɛ de ma mo a ɔno nso so ɔbɛpam no kama wɔ kukuom ɛyɛ eh, roman asɔredan no hɔ nomaa hɔ ɛna wobɛhu n'asoɛyɛ no wɔne ɛnka ne health insurance office no ɛna ɛdi animhwɛ frɛ no 0242 066 191 na ne master ɔsɛ kwame taylor ɛni nkɔmmɔ spalin ventures menka nkyɛw sɛ bra Krataa ahodoɔ biara no wobɛnya bi wɔ hɔ na krataa no ahodoɔ no sɛ ɛyɛ dwombo ne deɛ ɛkeka ho seat ɛyɛ fortune ne deɛ ɛkeka ho nyina no wobɛnya bi size biara wopɛ fa rim car rim eh, motor rim hwan hwan rim rim biara no wobɛnya bi wɔ sparring ventures wɔwɔ gɔɔso hanom ɛneɛ gɔɔso government hospital no bɛn hɔ a dan a ɛyɛ scar pharmacy wɔ mu no

Master Eje Auto Parts sɛ meka kyerɛ sɛ ɛyɛ motorbikes batteries deɛ wobɛnya ne nyinaa bi wɔ hɔ ɔwɔ auto parts wɔ hɔ ɛna wɔyɛ repair works wɔ hɔ nti wo moto sɛ asɛe na wopɛ sɛ wɔnsiesie mfa ma wo a wokɔ a wɔbɛyɛ no kama de ama wo dɔɔman ho akadeɛ bia no wobɛnya bi sɛ ɛyɛ original bar eh, original cases wobɛnya ne nyinaa bi wɔ hɔ ɔwɔ South Korea wɔ hɔ shaft ne carburetor so wobɛnya ne nyinaa bi wɔ Master Eje Auto Parts chain ahodoɔ ne nyinaa no Ɔkɔ a wobɛnya bi wɔ hɔ. Moto ɛho akadeɛ biara sɛ ɛyɛ aboboya moto parts no, wobɛnya bi wɔ hɔ. Pragea, wobɛnya bi wɔ hɔ. Ɛyɛ moto hygiene anaasɛ Royale ne Avsonic motorbikes no, ne parts no deɛ, ɛhɔ na wobɛnya bi. Car battery ahodoɔ no nyinaa no, wobɛnya bi wɔ Master J Auto Parts. Wɔwɔ Gɔs so Nkane lɔ ɛyɛ Nkane lɔri station hɔ nom a wɔbɛn Ankrebo C-shop hɔ. Frɛ no 0244 111 352. na biribiara nyɛ kama mfa ma wo. Wɔn na ekura yɛn mu, afoforo bebree ka ho a, bere pa mu no, yɛde wɔn ayɛ adwadie kratoɔ no bɛto dwa. Sɛ okura yɛn mu a, yɛde awia prɛmtoberɛ kaseɛ ato ne din, Amansan Dawuro no de brɛ wɔ. Anuanom mmienu na agye berɛ bɛkenkan kaseɛ yi de ama wɔ, ɛyɛ me, wɔfa hotini, Nana Aboagye Da Costa, me ne me wɔfa ase. Ɛbɛfa he ma Gina Baa

Yɛda ase yɛntoa so na yɛmfa kaseɛ no mmerɛ wɛ na yɛwura ɛyɛ eh, attorney general dominic ɛyɛ eh, dr dominic kahini ɛna wakɔkɔdi nkɔmmɔ no ne nkɔmmɔ no ɛkɔ so ɛberɛ wɔ ne yɛnua bɔlɔrei ɛretwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ star chart so na ɔdi nkɔmmɔ bebree ɛfa ne dwumadi a wɔredi sɛ attorney general na ɔka nsɛm ahodoɔ ɛfa n'abrabɔ mu Na deɛ na ɛhia yɛn bebree paa no yɛ ne dwumadi a wɔredi sɛ Attorney General wɔ ɔmampanin Yewura John Dramani Mahama apɛn soɔ no. Na yɛbisaa no nsɛm ahodoɔ ɛfa nsɛm a ɛyɛ a na ɔde kɔ asɛmdibea fa no bi wɔ hɔnom a na ɔde aba abɛgyina ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu ase na wɔate sɛm ama Ghanafoɔ nyinaa ahu neɛ korɔ Na ɔkyerɛ mu sɛ ɛno nso yɛ accountability anaasɛ ɛkwan a wɔfa so bu ne dwumadie ho nkonta de ama Ghanani biara hu kwan ahodoɔ a wɔfa so a wɔdi ne dwuma. Na yɛbusa biribi anaasɛ Bolore abusa no biribi ɛfa Yɛwura Ken Ofori-Atta nkane Ghana saanahene ho wɔ ne dwumadie anaasɛ Ghana yɛato yɛn nsa de afrɛ no nam kwaadu bi a aban de abɔ no a anka ɛwɔ sɛ ɔbɛyi ano bɛpem saa mmerɛ yi Wɔn abɔ no abɔ no abɔ no abɔ no wɔma na ɔkasa ya ma yɛkyerɛ mu fa sɛ sɛsia no wohwɛ a ɔpanin akɔ akɔdi nsɛnsɛmbɛ wɔ US aburokyima mu na wɔka sɛ yɛwura Kenneth Rata ɔno n'asoɛyɛ no ɔmadi dwuma ahodoɔ bebree a ɔno hu no sɛ ɛnkyɛ US aban ne Ghana aban nkitahudi a wɔadie no ɛnkyɛ papa yi ɔbɛwɔ no kunsa de naba na ɔsɛ nka ɔno deɛ wɔka na wɔka sɛ yɛwura Kenneth Rata anka bɛyɛ a

Ɛna ɛyɛ Bolloré ebusaa no nsɛm bi ɛfa sɛ mmerɛ bi wɔn bɛkaa sɛ ɛyɛ ɛ owura owura a ɛyɛ operation recover all loot a wɔn ɛ ateɛ no na chairman ano ɔda ano yɛ wura Samuel Okudzeto Abrakwa ɛbɛkaa sɛ wɔn anya bɛ twenty billion ɛna wɔn arecover ɛyɛ amount a wɔn anya based on projection a wɔyɛɛyɛ ɛna ɛno nso so wɔde ano yie ɛma Ghanafoɔ.

I mean the offshore uh, transactions are the ones that you know we are we are tracing and we are thinking that those will be um, very huge very huge ones. Wow. Yeah. You, you've assured Ghanaians. na ɛyɛ attorney general ɛka ɛde afa owura ɛne sika 20 billion a wɔde ka aka sɛ ne nsa betumi aka na ɔde ne nsɛm no ɛbɛ awieɛ no Wɔkaa biribi de faa Article 71 a ɛno no Constitution no ɛboa wɔn ɛyɛ sika bi a yɛtwa de ma wɔn ɛyɛ ex gratia ɛna wɔse anka ɔno deɛ nka wɔsusu sɛ nka Article 71 no ɛnyɛ sɛ ebi a yɛ structure no na a prevent wɔ bi a ɔbɛ kɔ mmarahyɛbadwam bi a nipa no wɔyɛ mmarahyɛbadwani na ne brɛ no aso na yɛaso ato aba ama no na wɔsɛ adi nkunim na wɔsa ba wɔsa ba ba bɛgye ɛyɛ ex gratia ɛno na ɔse nka ɔno deɛ ne pɛ mu a anka constitution no nyɛ biribi mfamfa ho Uh, a lot of talk about Article 71 office holders. All right. Now, this is a defined group of public officers

Returning members of parliament don't take you know ex gratia do, do you get it because it doesn't make sense for you to take ex gratia you take a pension and return to work yes. all right you take terminal benefits and return to work so it could have been structured in such a way that if you are a returning member of parliament then you are given a certain premium all right against future i mean uh, ex gratia saa ba ba bɛyɛ adwuma ɛno deɛ nsi wɔ baabi a nti ɛno deɛ papa wɔanohwam Hmm. Eh, hɔ no deɛ me ne ɔyɛ adwen hmm. yɛ nyina yɛne ne yɛ adwen ah. sɛ wo sɛ magye ayi ayi pension pay hmm. na masaa gye adwuma na wasaa bɛgye pension nti nkoa pension pay wobɛgye dodoɔ sɛ o oh, ɛyɛ asɛm papapapa ɛno deɛ waka ne yie ah, waka ne yie o wakasa ah. awi deɛ ne ne yɛ adwen hmm. ma yɛnto akaseɛ no so ɛyɛ maame elizabeth ofosu agyare ɛyɛ minister for trade and industry ɔsan nso yɛ mmarahyɛ badwani ɛma adehye a ɛwɔ tachiman north na ɔde nsɛm bi ato dwa nsɛm no bi ne sɛ wɔkyerɛ sɛ ɔman ghana Ɛbra so sɛ yɛbɛhwɛ ne atoto yɛn nneɛma yie paa. Adeɛ baako nso ne sɛ, yɛ security services ahodoɔ wɔn uniforms no a wɔhyɛ no nkosusu sɛ ɛwɔ sɛ nka wɔ man Ghana yɛtumi pam yadeɛ ɛwɔ ha nom sei. Ɛsiane sɛ sɛ yɛtumi hwɛ toto nneɛma yie pam yɛn ankasa yɛ security services wɔn uniforms no a ɛbɛboa paa ama nnipa bebree anya adwuma ayɛ. Ɛno nso so yɛ adeɛ baako a ɛbɛsan nso aboa ama dodoɔ no ara nsa akɔ wɔn ano nti wɔn deɛ Ne nsusuiɛ mu a, nka ɛwɔ sɛ mpaninfoɔ de wɔn nan si fam paa, na kyerɛ sɛ yɛ security services wɔn uniforms no a wɔn pam no, ɛni kwan sɛ yɛde kɔ amanɔne, na mmom ɛwɔ sɛ ɔman Ghana yɛn ankasa yɛtumi pam yadeɛ ɛwɔ ha nom, se Maame Elizabeth Ofosu Agyare. Me frɛɛ me nua nom ministers a wɔn hwɛ interior, defence, eh, education, lands and forestry sɛ, deɛ baako a mede m'ani hwɛ a yɛyɛ a ɛbɛboa Ghana paa ne sɛ yɛ uniforms no a security foɔ hyɛ, lands and forestry te sɛ forestry commission foɔ ne adeɛ no hyɛ no sɛ nka yɛtumi yɛ kwan na yɛ pam no wɔ ha kɛ bɛma yɛ garment industry na kɔ n'anim paa meka yɛ obiara so ne meyɛ adwene kama because wosesa dɔla na ade akɔmɔ obi a ɔpam adeɛ ne nyinaa bɛka kurom ha yi a na adwuma no na ɛbɛboa yɛ nyinaa ɛbɛkae a wohwɛ 2026 budget yi a aban bɛsɔ private sector Companies mmiɛnsa asen ama moayɛ garment factories akɛseɛ paa, baako wɔ Eastern Region, baako wɔ Central Region, baako wɔ Bono East. Enti sɛ yɛgu so a yɛ create market for saa industry no deɛ ɛyɛ existing no dada. Na mewie koraa a mesan akɔ m'anim, in fact ma start saa discussion no koraa a mepɛ international brands ama nkorɔfoɔ apam wɔ Ghana ha. Yɛwɔ companies mmienu mmiɛnsa bi a wɔpam. for international brands but yɛpɛ sɛ yɛyɛ no more ma Ghana eventually bɛ a hub for textiles and garment wɔ West Africa ha. Onipa a ɔkasaeɛ yi yɛ Maame Elizabeth Ofosu Agyare. Ɔno na ɛyɛ Minister for Trades and Industry. Ɔsan nso yɛ mmarahyɛbadwani ma adehye a ɛwɔ Techiman North. Yɛmfiri ɛyɛ Trade Ministry hɔnom na yɛnkɔ NDC amanyɔkuo no mu. Wokɔ NDC amanyɔkuo no mu a, wɔn gyentire no a wɔtua amanyɔkuo no ano yɛ Yɛwura Johnson Asiedu Nketia. Na papa yi wafa ato ne ho so sɛ wabrɛ 2024 wɔresrɛ Ghanafoɔ sɛ wɔn nto aba ma Yɛwura John Dramani Mahama no, wɔkɔ wɔn nan so nti sɛ wɔayɛ adom ato aba de ama ndc ne awura john dramani mahama wɔntena nkran nto nkra mfa mmɔ wɔn sɛ wɔda wɔn ase firi sɛ na wɔpɛ tumi no wɔbɔ wɔn nan so nti ɔno ara baabi ɔkɔyɛ bi akɔyɛ campaign no ɔno ankasa di nanamɔn no soɔ na wakɔ hɔnom akɔ akɔda wɔn ase na wɔabrɛ a wɔbɛpie mu wɔ bunu east mantan no mu no ɛna wɔne ndc amanyɔkuo ne mma ne amanfoɔ a wɔhɔnom bebree hyiaeɛ a wɔde aseda ɛnni kabea de ma wɔn sɛ wɔboaeɛ ɛma NDC amanyɔkuo no ɛtumi ɛdi nkunim wɔ afe mpem mmienu ne aduonu nan a Ghanafoɔ kɔɔ simpia ni kɔto aba na wɔbrɛ wo hyia wɔn ɛwɔ ɛyɛ kagyegyi a wɔne wɔn ɛredi nkɔmmɔ ɛwɔ Sene East abatoɔ mpɛsoa no soɔ no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ deɛ nti a wɔyɛ wei nyinaa yɛ abasobɔ a wɔpɛ sɛ wɔde ma wɔn nkankan ɛne ɛyɛ constituency executives branch leaders, mmabunu ne members a wɔwɔ NDC amanyɔkuo no mu na wɔse wei nyinaa yɛ kwan a wɔfa so a wɔbɛboa ama grassroots no atumi agyina ne nan so na anya wɔn nkanyan na apagya wɔn ama wɔn ahu sɛ ampa ewiase wɔn yɛ adeɛ a obi bɛba bɛdɔ wɔn ase na obi anim sɛ obi ɔyɛ adeɛ biara no nso so no ɛyɛ na wɔsɛ ayɛyie yɛwura Johnson ɛsɛ edu nketease wɔbɛsrɛ wɔn ansɛ wɔn nyɛ abotire ma aban no na wɔn nka wɔn ho mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ban dwumadie bi a ɔde bɛba biara no wɔn nyinaa ka wɔn ho bom a ɛbɛtumi aso aba pa na aboa ama aban ani suadehunu a wɔpɛ sɛ wɔde kyekyere ɔman kronkron ghana no ɛtumi agyina ne nan so yɛwura johnson asiedu nketea nso me ne mo yɛ adwene ɛna naano mɛkae me ne mo yɛ adwene ɛfiri sɛ Borɔforo East ne Ahafo yɛbɔ mu nyinaa no na kwae wei ɛda yɛn krataa mu sɛ ɛyɛ priority a yɛayɛ yɛn ho ara yɛ bi na deɛ aka no nti sɛ nnɛ President Mahama a oyi akwae wɔn a ɛdi kan yi first one ɛsɛ sɛ kwan biara so yɛbɔ mmɔden sɛ Mfeɛ nan no bɛso deɛ, na Bible yi ne tebea a ɛfa ho no wɔ Bible mu pɛpɛɛpɛ. Na yɛnyɛɛ Bible nwieeɛ a, nnipa bebree wɔ hɔ, wɔn nnim ho mfasoɔ. Yɛ a wɔn reka a, wɔn rehwɛ sɛ, O, na Kejedi koraa ne kɛseɛ te sɛn, ɛnna Bible yi ka bebrebe. Bible yi nyɛ Kejedi nko ara guan o. Sɛ guan yi tɔ mu a, worekɔ Nkran. na wo bɛfa ha, wo firi Atebu Buyedi no mmɔ baabi a ɛkɔ Nkran, na wo bɛfa ha na wo fa Pontoi so a woadu Nkrakye. Wo bɛduru Nkran, na deɛ ɔnam Kumase no ɔnyɛ nnuru Kumase koraa. Ɛno deɛ ɛboa ma ɔman yi mu nyinaa, ɛnyɛ ha nko ara. Enti ɛno deɛ m'ani abere so pa ara sɛ me ne mo MPs ne Regional Minister Yɛbɛdi akyire paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ kwan de ama mo. Me baeɛ nso, mode network ɛho asɛm, baabi baabi bebree wɔ hɔ wɔ Seme East District no mu a.

wɔn ɛwɔ bono east ne bono mantam mu sɛ wɔyɛ nteɛ bebree nkurɔfoɔ ka ɛkasa wɔn a ɛnya adwuma nyɛyɛ na ɔse ɔmo nya abotrɛ ndc aban egu so toto nneɛma na adwuma deɛ ɛbɛbu so nti wɔn a ɔmo kɔn dɔ sɛ ɔyɛ adwuma na mmom nya adwuma no ɔbɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo nya abotrɛ na aban ɛbɔ ne ho mmɔden a sɛ ɔbɛyɛ mprɛ ɔmo na unemployment rate a ama na ɔmo no so wɔ ɔmo mu no aseɛ atumi atu Na mmom ɛyɛ dɛn ara a, ɛɛ, obi nkaa sɛ mmutuo nhye, na ɛnyɛ hye deɛ a, sɛ ne dwom no yɛbɛ di. Enti sɛ ɛkɔduru baabi na abɔnten dua adwuma anyɛ yie na prɛtɛ kyeepɛ foforɔ ahyɛ no nan a, wo a wonyaa bi no, wo nso wo kyɛnse bɛba na wo nso woanya bi. Ɛno nti wɔn nso a wɔn anya appointment no, wɔn nso wɔn yɛ adwuma a wɔbɛyɛ ahwɛ yie because onim sɛ apɔntii baako a mema nya adi no nipa bɛyɛ sɛ aduosia wɔ hɔ a ɛfata mo ɛne ayi me nko ade ama me enti sɛ meyɛ m'adwuma na mayɛ yie a na mfomsoɔ ba a yɛbɛpa me ama foforɔ aba bi enti ɔno nso yɛ adwuma a wɔbɛhwɛ yie wae ɛno nti yɛbɛsrɛ mo deɛ yɛyɛ a Ghanafoɔ agye daban no atum no, mommma sɛ sintɔ biara bɛba a, mommma yɛn nkofiri yɛn anom na yɛnka sɛ yɛnyaa wei nti mepɛ DC ma ɛnante, ɛnde ɛnsɛe, mepɛ Minista ma ɛnante, ɛnsɛe, mepɛ Sukuu Fiidi ma ɛnante, ɛnsɛe, mepɛ Health Insurance ma ɛnante, ɛnsɛe. Ɛsɛeɛ a, Deɛ ɔbɛba abɛhyɛ yɛn nan mu no, ɛnyɛ ɔno na ɔbɛpɛ school feeding no ama wo. Nyɛ ɔno na ɛbɛpɛ lease no ama wo. Enti ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛtena ho na yɛn nuanom a ɛnɛ yi wɔn tete nkonnwa no so no, yɛbɛgyaa wɔn akyi na wɔn ayɛ akɔ baabi a wɔbɛyɛ aduro biara sɛ ɛba sɛ nsesaeɛ ɛreba a, na kyerɛ sɛ wo nso w'abrabɔ a wabɔ no paa ti no ho no, Yahwɛ so aka sɛ, Wɔafiri hɔ a, wo na ɛsɛ wobɔdi no ade. Kamfo w'adidi. Enti deɛ ɛbɛsɛ no, toilet no deɛ, wiase nyinaa wɔn agyina atum, Ghanafoɔ agyina atum, momma ɛnkɔfiri yɛn anom sɛ, yɛn a yɛde no baeɛ no mmom, yɛn yɛmpɛ no, na mempɛ wei wamfa amma me, mempɛ wei wamfa amma me. Yɛyɛ campaign no, yɛanka sɛ. Nneɛma a yɛn yɛbɛgye afiri mu nti Ghanafoɔ nto mma yɛn. Yɛkaa sɛ yɛba a deɛ yɛbɛyɛ ama Ghanafoɔ ho atɔ wɔn nti na wɔn nto mma yɛn. Na ɛnyɛ dɛn ara sɛdeɛ. Din de ma NDC amanyɔkuo no Yɛwura Johnson Asiedu Nketia. Na Bono East Regional House of Chief President nso wɔ hɔ no Nana Owusu Sekyi Odikan. Ɔno nso kaa kakra.

Sɛdeɛ ɛteɛ biara, woyɛ adehye kronkron wɔ Sɛɛkɔ ahemfie. Wobɛba na ho bɛgyina House of Chiefs abɛda ase. Wusu sɛkyɛ a odi kan ɛyɛ Bono East ɛyɛ Regional House of Chiefs ɔno ɛne odwintonini a otua no. Yɛ to ɔkaseɛ no so na mansini mansini ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu nsa ahyɛ aseɛ reka wɔn PWD's Common Fund ama sisi a mansini baako a Ɔmo nsa aka ɔmo deɛ ɛyɛ yellow krɔbɔ mansini mu, ɛno na ɛnam so ama ɔmo MC, Onimuonyamfoɔ Francis Akumate Addo aba abɔnten aba abɛkasa afa ho, kyerɛ sɛ ɛyɛ PWD so, ɔmo common funds na aban de aba sɛ ɔnkyɛ mma amanfoɔ a ɛwɔ ne mpɛsoa so na ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔde ne nsa bɛka da, ɛsiane sɛ ɛyɛ PWDs na aban de aba sɛ yɛnkyɛ mfa mma ɔmo. na wɔannyina so mfa mpɛ biribi nyɛ. Na bere a na ɔrekyɛ sika yi de ama nnipa ɛyɛ PWDs mmaako mmaako, 74 wɔ Soe Mannya ne mpɛsoa so hɔnom no, asɛm baako a ɔde too dwa ne sɛ, Seesei a yɛhwɛ saa akɔmamfran deɛ a aban de aba sɛ yɛmfa mma ɛyɛ PWDs na yɛmfa nsɔ wɔn asene na wɔn nso so nnya biribi mfa nyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsa bɛkɔ na wɔn ano a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔno ɔde ne nsa bɛka da no ɔbɛhwɛ nso so ama de koropɔt nti a Abɛn de sika yi baeɛ sɛ wɔmfa nyɛ no, wɔbɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ. Ɔde ne nsɛm rekɔ awieeɛ no, ɛnna ɔbuu bɛ de taa so sɛ, sɛ woannya biribi amma wo ase a, ɛnni kwan sɛ wobɔ no korɔno. Na PWDs nso, wɔn deserve better. Ɛbɔ no korɔno. Ko be no ko no ma ha oyin da ki o, obi esa kɔ ten round no a ju lɛ. Ni yɛ de ke, may God forbid, kama hiɛ i se me wa ma mi me hɛ wa wa wa nyi mi me ahɛn bɛn. ne asekanya fio ne aka w'akadi yɛ me ne ma nwui ne ka wo me for God for me ibi pe da pe ne lɔ he ni kɛlɛ ma gba no ko pɛ kan ni ɔmɛ ne wa lɛ hiɛ lɔ aban yɛ ɔha wɔ sika sɛ ni ɔmɛ wɔ ikyɛ ne wa he ni ɔmɛ ne lɔ pika ni ne akɛ je kɛkɛ ba da rɛ na wa dege bi akɛ ba no bje ma pe no ko ɔmɛ ma nwɔ ni ne ka wo sika no ma pe ne no so ngɛ ba ka bi di ɔ

wohwɛ sɛ wosi pɛ fie kɔ yɛ ɔnyɛ korɔbɔni eh, fie kɔ bayɛ lɛt ka mate mɛkyɛkyɛ ne nyina moto de kɔ wie ano akyerɛ yo nti ɔde ne nsɛm ɛsii ya ɛna municipal director ɛma social welfare and community development na afia wɔ wuram tɛtɛ nso kasaeɛ na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ saa sika yi a wɔkyɛ de ama PWDs wɔ Yilokrɔbɔ mansini mu hɔnom no, ɛnyɛ politics nsɛm koraa. Wɔfee wɔn ani paa hwehwɛɛ mu hu sɛ wɔn a wɔakɔ ahohiahia mu na wɔkyɛ sika no de ama wɔn. I wish to assure all present that the process leading to today's disbursement

presents unique challenges that require. Nokorɛ mu na President a ɔda Ghana Federation of Persons with Dis eh Persons with Disability, Maame Vida Awate nso kasaeɛ, sei na ɔde too dwa.

Yɛkɛkyew na sɛ nam ne bae, koko ka afo se no, obi sika go na ɛkɛkye, se koko ka ne ɔtwe yɔ, me papa ko ma kyem kɛ ba, na mo ho ma na onya ngo akɛkye de dwom. Ne ne me ne nye be ase se hyɔ me, ne ango nye kɛ pia he ne wa ma ha nye ne nɔ be, ma kpa nye bɛ ka ka je mɔ nɔ kɛ a nɔ nye jɔ he ase se hyɔ. Nea ɛte yei yɛ President a ɔda Ghana Federation of Persons with Disability ano, Maame Vida Awatey. Na yɛmfiri hɔnom na yɛnwura amanyɔsɛm mu kakra na amanyɔsɛm ne nwomasua ne ɛka bom minority ɛwɔ ghana mmarahyɛ badwa mu ɛna wɔn ɛkɛsɛ wɔn se wɔn ntena se ɛma obi amfa so kwan na na wɔn akyenkyena na yɛn nyinaa nim sɛ ghana ha dɛ adeɛ baako a yɛkɔ atia ɛyɛ lgbtqi plus na ɛno ɛyɛ sɛ ɔbaa ne mmarima nna mu mmarima ne mmarima nna mu ɛne ɛho asɛm a na nkurɔfoɔ ɛka ho asɛm sɛ asɛ ɛkeka ɛde akɔ yɛ adesua mu yɛ textbooks ahodoɔ wohwɛ 2028 anaa 2018 ɛbɛ mu a 2024 wɔn nsɛm bi epie mmɔnten sɛ ae yɛ curriculum no a yɛde di dwuma no mmaa ne mmarima ho mmaa ne mmaa nna mu mmarima ne mmarima nna mu nsɛm ɛbaeɛ ama sɛ yɛsi ne koso ka ho nsɛm a na ɛte kɔdae ɛno ɛna yɛda sɔre a yɛte sɛ minority no anaa dɔnkumaa no ɛyɛ nsɛnkyerɛfoɔ nhyiamu ɛwɔ ghana mmarahyɛ badwa mu na otafo mmarahyɛ badwani onimonyamfoɔ vincent ɛkɔ asefoa ɛna ɔse wɔhu no sɛ asɛ ɛndi sɛ amanyɔkuo no wɔnyɛ nsɛm a wɔka ɛsisi so ɛfa anti-gay bill a ɛwɔ sɛ wɔde ɛba mmarahyɛbadwa mu na wɔsɛ ɛho nsɛm no wɔhu no sɛ akwaa ma sesei no asɛ obi awia no ho ama wokɔ yɛ curriculum nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛde sua adeɛ a 2024 educational textbook na ɛkyɛ sɛ 2024 2025 Ɛreba twenty twenty six academic year no, text books a ɛwɔ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ de kyerɛ adeɛ a Peter kasa mu yɛka ne Teacher's Guide Manual no asɛ nneɛma bi a ɛwɔ mu a ɛfa sɛ yɛkasa afa bɛrima ho anaasɛ ɔbaa ɛyɛ gender no definition of man ne mmarima bɛ ɔyi ɔbaa bɛrima no asɛ ɛtwetwe aso nti wɔhunu sɛ Ɔpanin a wɔno da nnaka no, ɛwɔ sɛ yɛyi no adi anaasɛ yɛtwe no ase de firi hɔ ɛfiri sɛ wɔno na wanyɛ ne nsɛm mu nhwehwɛmu yie na watena ase ama adeɛ a Ghanafoɔ nyinaa kasa tia. Wonu sɛ Ghana deɛ saa nsɛm no yɛ nsosɔ so nanso so wohwɛ a ɛkwan a wɔn kyɛ sɛ ɛfa so a ɛkɔwura ɛyɛ teachers manual ɛnam so a akyerɛkyerɛfoɔ de bɛkyerɛ adeɛ no wɔn ka ho asɛm baabi a anaasɛ wɔgye tom a ɛnyɛ yie. Enti na ka panin paa no, ɔbɛsrɛ sɛ aban ntwe n'ase mfa no mfiri ne dwumadie no so. LGBTQ no, wɔde akɔ akɔhyɛ ɛyɛ teacher manuals no mu a teacherfoɔ de bɛtumi akyerɛ saa adeɛ no wɔ ɛɛ yɛ yɛ yɛ yɛ schools mu. Ɛkyerɛ pefee sɛ mmaa ne mmaa betumi ada, ɛna mmarima nso betumi ne mmarima ada because wɔn de ahyɛ mu sɛ ɔsɛ sɛ ɔyɛ deɛ ɔbɛ sɛ ɔyɛ no na ɔbɛ sɛ ɔyɛ dɛ obetumi ayɛ. Yehu yɛ nea yɛm hyɛ na sɛ ah ɛnyɛ nkurɔfoɔ wɔ yɛn na mmerɛ bi atwa mu bɛyɛ two years ago wɔn kaa sɛ NPP foɔ ɛna yɛ nkurɔfoɔ a wɔn pɛ LGBTQ. Infact ɔmo ka kyerɛ koraa sɛ Jubilee House yɛahyɛ da akɔ penti na yɛde pictures anaasɛ colours bi a ɛkyerɛ sɛ LGBTQ no ankasa yɛagye atum. Na ɛnɛ yi deɛ ɛyɛ dɛn na ɔmo de adeɛ a yɛapenti no in 2025 ɛkɔhyɛ mu? Ɛno na minority yɛrebisa ho nsɛm sɛ ɛnyɛ nsɛm a megye die sɛ it is built on fairness. Yɛbɛsrɛ. Sɛ yɛn mpanyimfo bi te sɛ Christian Council, the Ghana Catholic Bishops Conference, the Muslim Conference, ne mpanyimfo a yɛtee wɔn nka CSOs, yɛtee wɔn nka mmere bi a atwa mu no, saa mpanyimfo no nyinaa no, yɛbɛyɛ dɛ nea yɛate wɔn nka sisi. Ɛno nti na minority yɛafrɛ mo ha sɛ ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛka yɛn nsɛm ma Ghanafoɔ nso hunu sɛ saa LGBT Kew nsensɛm no, anaasɛ bɛɛma ne bɛɛma bɛda, ɔbaa ne ɔbaa bɛda no, yɛ deɛ yɛbo ndwo so. Na NDC foɔ no ɛhunu sɛ ampa saa asɛm no ɔmo bo nyɛ dɛn ndwo so. Yɛnyaa Anaka foɔ ma ɔmo bɛkaa sɛ oh saa asɛm no a NPP foɔ ka no koraa mpo nyɛ nokorɛ. Na mmom no ɔmo saa refer yɛ sɛ yɛnsan nkɔhwɛ ɛyɛ the online version of the manual. In fact yɛkɔhwɛɛ no mu koraa mpo a, nsɛm a ɛwɔ mu no koraa mpo ɛkyɛn deɛ ɛwɔ ɛyɛ printed manual no. Ɛno na ɛma yɛbisa sɛ ei, Na deɛ na ɛkɔ so wɔ ɔman mu ha yi. Ɛne a wote yei ɛyɛ Manorityfoɔ na deɛ ɔgyina wɔn ananmu no ɛyɛ Otafo Mmarahyɛ Badwani Onimnyamfoɔ Vincent Ɛkɔɔ Assefuah. Yɛnyina wei so na yɛn a yɛn ho nye yɛn aboafoɔ nkratoɔ yɛbaa kaseɛ no nea aka akyire nyinaa no yɛbɛbɔ ama wo nso woatie.

Amanfoɔ, yɛmfa nsɛmbɔ ne dɛdɛyɛ nhyia Doctor Doctor EY Adu! Me din ne Doctor EY Adu, na dodoɔ no ara bɔ me mmara ne sɛ nsɛnkyerɛnne dɔkta. Me ne dɔkta baako pɛ a aka me ɔman yi mu a menkyaagye obi wɔ ne yareɛ ho, na m'aduro nso mentɔn mfa mma obie, na mmom no mesa yareɛ wɔ insurance. kwan so. Insurance no yɛ two hundred and fifty Ghana cedis, mekyerɛ two point five ɛnka ne tete sika no, ɛne wo nnuro no nyinaa, ɛne mfidie a yɛde wo bɛto so ama no akyerɛ yade ko pɔtee a ɛreha nipadua no, ne nyinaa sikatua biara nnim. Register insurance no kɛkɛ na yɛbɛgyina so ahwɛ wo asaw yadeɛ. ama yareɛ no nyina afiri nipadua no mu. Enti baabi biaa wotie me biaa no, bɔ mmɔden sɛ wobaa bɛyɛ insurance no bi na matumi agyina so ahwɛ wo, asa wo yareɛ. Ma ɔpiafo, Sɛ panin dware wie a na nsuo asa. Baabi a ɔwɔ biaa ne yareɛ bi a ɛtetee wo biaa no, bɔ mmɔden hwehwɛ Dɔkta Yi Wɔ a ɛdu akyiri akwan. So nyan wobɛhu Divine Miracle Power Herbal Limited akyiri akwan wɔ Abesim, Zoom Lion Office anim hɔ ara, wɔ Ankyi, Old Rome Asɔredan ketewa no ho. Edzra wɔ Paradise Hotel, Naajeeɛ fam hɔ ara. Ɛna Dorɔbo wɔ Ofite, Mpaakuru. Wobɛtumi afrɛ ahomatorofo yi, 0542111330 anaa 0542089983. Divine Miracle Power Herbal Limited, Dɔkta UY Adu, Woaba ma yɛanya ayaresa. Yɛma Yɛma yɛma mo yɛma mo akɔ aba biem. Amansan dawuro wɔ hammers ɔha ne nsia kyiripo nnum kasafidie so na mogu so a moretie kaseɛ no ntoasoɔ nie. Yɛte asi Asante mantam no mu ɛyɛ mpanyimfoɔ a ɛda Saptiu Musa abatoa wɔ Soame na ɛkasa wɔ hanom sei. Wɔkyerɛ sɛ nsɛm bi retwa gu wɔ mmɔnten so sɛ sɛ wobɛpiem wɔ wɔn wɔn wɔn wɔn akakye hɔnom a baabi a wɔkunkum mmoa tɔn no a Na kyerɛ sɛ mmoa a wɔkunkum wɔ hɔnom na wɔawuwu na wɔde apue mmɔnten so retɔn wɔ dwom ma amanfoɔ nso retɔ we. Na saa adeɛ wei sei na ɛyɛ mpanimfoɔ a ɛwɔ Soame abatoɔ a ɛkasa sɛ ɛnyɛ nokorɛ na mmom asɛm no nkyerɛmu nie. Ɛyɛ January bosome ne da ɛtɔ so du nnan no na wɔkɔɔ ɛyɛ bɔko kɔfaa mmoa de wɔn bɛpuee mu wɔ Asante mantam mu nti wɔ berɛ a na wɔnam kwan so de mmoa no reba no ɛkɔpuee mu sɛ ɛyɛ mpɔnkye mako mako twenty two ɛfa ho wuiɛ a na nnwan mmaako mmaako nnan nso so ka ho. Na saa mmoa yi wuiɛ no, na ɛnyɛ yareɛ na ɛku wɔn, na ɛyɛ hyew na na ɛwɔ kaa no mu a ɛfaa so maa mmoa yi hweree wɔn nkwa. Na ɛno akyi no, mmoa no wuiɛ no, wɔankɔ ankɔtɔn wɔ dwam. Wɔkɔfaa veterinary doctor ma ɔbɛhwehwɛɛ mu huu sɛ mmoa no, ɛnyɛ yareɛ na ɛku wɔn mmom wɔde nam no kɔpuee mu wɔ Kumasi Zoo de kɔmaa mmoa no a ɛwɔ hɔnom no weeɛ. Bɛti saa berɛ wei sei nso, yɛntee sɛ aboa biara awu. wɔ Kumasi Zoo, enti ɛyɛ dɛn na nsɛm retwa gu mmɔnten so sɛ wɔn mmoa a wɔkum wɔ Yesuame abatoa hɔnom no, wɔn nyinaa awuwu, na afei nso ɛnam yareɛ na ɛdi ku wɔn a wɔde apue mmɔnten so retɔn ma nnipa so wɔ Monwi ti? Saa asɛm no, wonni asɛ wote ɛnyɛ nokorɛ, bɔ w'aso na pere to gu. Aa container bi mmoa mpɔnkye efiri bɔko ɛna ɛbae aa ɛna ɔmo baeɛ no bebree ewuiɛ because aa uh, they died out of suffocation because uh, container no mframa ntumi ɛnkom nti ama mmoa no bebree ewuiɛ nti uh, nti bɔn a ɔmo wuiɛ nampa uh, bɛɛ enya bɛɛ twenty. Aa container bi di mmoa mpɔnkye. firi bɔkɔ mu. Nti uh, nti bɔn a ɔmo wu yɛ nampa uh, bɛyɛ yɛnya bɛyɛ twenty six ɛna ewu firi mu. Nti yɛ sisa mboa saa uh, dead ones no because here no according to the public health uh, law uh, dead animals uh, we, we, we don't pass them for consumption. Nti yɛ nyinaa aboa ba na sɛ ewu a yɛ sisi yɛn ma yɛ amanfoɔ ɛnwe. Nti yɛ sisi saa mmoa no a dead ones no a ɛyɛ a yɛde kɔma zoo a yɛde bɛ feedi because even the zoo koraa no yɛbɛ examine sɛ ɛyɛ fit for animal consumption a na yɛapa se de akɔma zoo nti ndora mmoa a wɔba ndora no anokorɛ yɛnya mmoa apɔnkye bɛɛ baako baako 26 ɛm sɛ 4 sheep ɛna 22 goats ɛna yɛde kɔma zoo a yɛde bɛ wɔn bɛ fidi uh, lions a wɔwɔ zoo no nti ha deɛ because uh, not, not necessarily aha in every uh, slaughter facility a yɛwɔ uh, inspectors dead animals yɛn ma yɛn ma uh, public ne consume yɛsisi sɛ sɛ nyɛ uh, consumable a mmoa koraa ntumi di a yɛbare. but nwura deɛ no ɛyɛ suffocation nti ɛno deɛ mmoa no bɛtumi adi wɔ zoo nti yɛ sisi adi akɔma zoo clear wɔn mind aha deɛ yɛ there is no way a dead animals a bɛtumi akɔ public because yɛn yɛn allow sɛ dead animals yɛbɛ dress dead animal ɛwɔ ha nti aboa a wɔbɛwɔ biara a ɛni ɛwu wɔ ha mesizi make sure sɛ it doesn't go to the public. because dead animal you have to examine it because uh, um, examination no you supposed to do uh, antemortem a ah, aboa no yɛ life ohun oh, aboa no yɛ life ɔyɛ oh, oh, healthy ansa na yɛkum aboa no yɛkum wie a na ɔyɛ uh, post mortem inspection nti wɔnhu aboa no in this life situation how do you do antemortem nti antemortem no is very very important nti yɛyɛ antemortem life animal ansa na nti aboa ba no sɛ owu a that aspect of antemortem no is out nti therefore yɛntumi mma aboa no nnɛ a Public uh, the, uh, this Meat Inspection Act a uh, 2020 a yɛapase no doesn't allow dead animals into a slaughter facility. Nti abowu na sɛ yɛde ba a yɛngye. Make sure sɛ you know, the public should be uh, clear in their minds that no dead animal. Ɛne a yɛte yei yɛ Owura Shaibu Ewora, ɔno na ɛyɛ veterinary doctor ɔda Suame abatoa ano. yɛmfa kaseɛ no nkɔwie wɔ akumfi akumfi traditional council no na ɛde nsɛm bi abɛto edwa akyiri mu a nsɛm bi ne na mmɔnten so a wɔn kyerɛm sɛ nansan yɛ mente mo ase ne basabasa sakasaka bi a ɛkɔɔ so wɔ akumfi ɛfa mmabunu a ɛwɔ hɔnom no ho no wɔn a wɔyɛ nananom atena nkonnwa no de asana kɔma apolisifoɔ sɛ han apolisifoɔ nkɔnkɔkye mmabunu no a Ɛyɛ pɔtɔ kɛse a yɛbɛka no sɛ ɛyɛ arrest warrant no. Ɛno na wɔn kyɛ mu sɛ wɔn nyɛ biribiara saa. Ne nti sɛ wote a yɛ mmɔ ngu. Ɛyɛ ɔpanin a wɔgyina ɛyɛ traditional council n'anim ɛde nsɛm wei ɛto dwa ɛyɛ elder Dr. Nana Imperium wɔtɔ so ɛnwɔtwe. Ɔno ɛna ɛyɛ wɔhene a wɔwɔ Akumfi ayisɛm na wɔyɛ twafohene ɛde ma Akumfi traditional area no. Ɔno ɛna ɛde saa nsɛm wei ɛto dwa.

ɔyɛ ɔ ɔ ɔmpɛ obi n'asɛm no nyɛ dɛm na ɔyɛ akyerɛ mbrɛ wɔ ɔman no mu ntsi mbrɛ wɔ hɔ a wɔdze yɛ wɔdze ka asɛm kwan wɔ hɔ a wɔdze mbra ka asɛm ntsi sɛ biribi mpo na nka obi bɛpɛ dɛ ɔbɛka a ɔwɔ dɛ ɔdze asɛm no hyɛ eh, polisifo wɔn nsa na securityfo wɔn nsa dɛ wɔnhwɛ n'asomdwe nyɛ dɛ ɔmbra na mefa dɛm ɔkwan yi aso do na mɛtu mmabun nyinaa nso fo dɛ

Ɛɛ w'ayɛ wo biribi nnɛ a wode ɛkɛka no ɛkɛka no da bi asem esi w'ayɛ no bi but dɛ obiara bɔsɔre na obi nya mu baabi a na wakuta ahyɛ no do obi nya mu baabi a ɔnka nhwɛ na ɔde dɛm ba ɔmmoa yɛ nyinaa ɔmmoa yɛ nyinaa sɛn dɛ nti a mɛyɛ ni dɛ ɔde asɛ baabi mu na ɛtu so aka mu ɔyɛ asɛm papa. Hɔn a ɔhyɛ gya gu hɔ no, hɛn ho ɔyɛ fɛw. Nana Addo de n'ano nsɛm reba awieeɛ no na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene yie paa sɛ mmabunu no tuu saa anammɔn a ɛte saa na ɔse ɛyɛ ne ya sɛ bebree no ara apirapira yɛ a seesei ano ɔbɔda Cape Coast ɛyɛ teaching hospital a wɔregye ayaresa Na wɔn sɛ sɛ kaa da hɔ pɛ a ɛwɔ sɛ wɔn de gye ayaresa no yɛ forty five thousand Ghana cedis a ɛwɔ sɛ abusua no nya de hwɛ wɔn nipa a wɔ saa sakasaka yɛ mu no ɛnam so ma wɔpirae na wɔkyɛ sɛ wei ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene kora ɛna ni kwan sɛ ɛsi na biribi saa no ɛba saa no a wonni bi koraa na na akɔ akɔyɛ asɛm a gye sɛ no wokɔbɔ bosea. na yɛbɛma small misunderstanding bi atsetse hɛn ntamu. Ntsi mɛserɛ dɛ afa na afa na afa nyina mara mo kurom ama hom mfe nyinara sɛ mo ɔman na mankɛse mu. Ma ɔyɛ me dɛ na sɛ mowɔ sɛ osi Edwumadze, Edwumadze no so yɛ Kumfi. Hɛn nyina obiara nhyia abotar. Na asɛm no ayɛ dzen dɛ mpo a, wɔdze ano na ɛkã. Sekan nkã asɛm, otu nkã asɛm, asɛm nkã asɛm. Asɛm bi a ɔwɔ hɔ biara no, ano na wɔdze bɛkã ma asomdwee aba. Ntsi mɛserɛ dɛ obiara nya abotar na mma obi mmfa mbra no nnhyɛ ne nsamu na esi n'ekyir na ɔnnkã ɔnnkopira ne nyɛnko anaa ɔnnkɛdzi ne nyɛnko bi bɔn anaa ɔnnkɛyɛ biribi nntsia ne nyɛnko. na mbom ma yenya no tsir bi so dɛ ɔyɛ news bi a wɔmaa no wɔ Angel FM, na news no yɛ akyerɛ dɛ emi na m'emper mu a motɔ do awɔtwe, Akonfieisɛm Ɔhen, anaa Nananom, yɛdze krataa yi yɛdze akɛma ɔyɛ. Na Dɔkta Nana mprem a ɔtɔ so nwɔtwe, ɔyɛ ɔhene wɔ Akumfi ayisɛm, na ɔkɔ twafo, ɔsan yɛ twafohene de ma Akumfi traditional area wɔ nsɛm ahodoɔ a ɛne mete mu ase a ɛsiiɛ no ɛna ɔde mu nkyerɛmu maa yɛn. Nnwumakuo ahodoɔ ɛsɔ y'asene ma yɛde awia dumienu kaseɛ ɛrebrɛ mo ɛbi ɛyɛ Kadangye Enterprise sɛ wo printer anaasɛ wo computer asɛe wode kɔ hɔnom a wɔbɛhwɛ asiesie ama wo yie paa afei nso wopɛ obi ama no abusti wo ICT equipment sɛ ɛyɛ fie anaasɛ offices na woto nsa ɛfrɛ no a ɔbɛba abɛhwɛ ayɛ ama wo Wɔtontɔn printers ne ho nneɛma bi te sɛ toners ne ink cartridges. Wopɛ desktop ne laptop computers atɔ nso a, Bowura Kadangye Enterprise, wobɛnya ne nyinaa bi atɔ wɔ hɔnom. Wɔyɛ photocopying, printing, online registration, ne CCTV installations nso wɔ hɔ. Wopɛ pɛpa bi te sɛ A4, A3, A5 atɔ a, fa w'ani kyerɛ mu wɔ Kadangye Enterprise, wobɛnya bi atɔ. Ne namba nie, zero two zero four five four eight four two eight. Wohwehwɛ baabi a, wobɛhu Kadangye Enterprise a ɔwɔ Goso Runabout, Ɔne Roman stores na edi anim. Hwɛ, Hammer's Mineral Water yɛ nsuo bi a ɛmu ɔdɛ yie pa ara. Efi yɛn ne nkekaawa biara nnim. FDA ne Ghana Standard Board de mfidie ahwehwɛ mu ahu sɛ ampa nsuo yi, ɛda mu fua. Ɛmu korɔ gyen pa ara. Dwumadie biara a wodi no, wonya bi kyɛ wɔ ase a w'anim bɛba nyam. Yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu. Yɛwɔ sachet ɛne yɛwɔ water dispenser, deɛ wopɛ biara. Sɛ woto yɛn kra a, yɛbɛhwɛ sɛ wo nsa bɛka nsuo yi bi. Hammers Mineral Water, wopɛ baabi a, yɛwɔ a. Yɛwɔ Wode W'ani Akyerɛ Mu Gɔɔ So Mem Kwantempɔn no so, yɛne Kernama Schools na ɛdi animhwɛ. Frɛ Hammers Mineral Water wɔ 0546 183 559, 0243 208 631. Mem Ahafo Community Cooperative Credit Union a etwa ne ti asɛ Maku nkane na wɔdi wɔn dwuma wɔ ɛyɛ Methodist aborosan no mu. Ɛnnɛ wɔatu abɔ wɔn ankasa wɔn dan mu wɔ Hammers Radio, yɛn adwuma mu anim hanom sei ara, baabi a apolisifoɔ no gyinagyina wɔ Ayomso Junction. Seesei ara wɔpɛ Mem Ahafo Community Cooperative Credit Union a ɛha na wɔdi wɔn dwuma. na yɛntoa so ɛ na ɛ obi ayera ɛn ɛɛ wayera nti n'abusuafoɔ ɛhwehwɛ no na nipa a yɛka ne ho asɛm yi ne din ɛde yɛwura charles akurubi ɛdi a 106.5 wode bɛhunu no paa Publish Radio, ɛyɛ 106.5. abatee na nana kwame kyerɛ aboabo so de kuro ɛne abusuapani yɛwura akurugu ɛna ɛsrɛ obiara a wɔtie hamas radio sɛ wɔn de hyeɛ ayera enti obi bia a w'ani bɛtwa no soɔ no ɔbɛsrɛ wa sɛ police station bi bɛn wa na wama ɔma so ate anaasɛ namba mede bɛto dwa no na wafrɛ eh, hamas radio sɛ wode bɛn yɛ ha na bɛtumi de aba a na wode no aba yɛwura akurugu charles a yɛbɔ no mmarane abatei wanya mfinhyia aduasa enum 35 Na ɔyɛ Kusasini. Wɔfiri akoodie aboabo so hɔ na wɔte ara di ne dwuma ara. Na mpanin kyerɛ sɛ December bosome a ɛtwa mu yi wɔ afe mpem mmienu ne aduonu no mu no, ne da na ɛtɔ so aduonu mmienu ɛbɛka nna mmienu ameasi buronya dua no na papa yi afiri fie. Na ɔkyerɛ sɛ wɔrekɔ no na wɔhyɛ afuom ntaadeɛ, ɛsoro black na afei ɛfam black. Na sei na ɔteɛ, ɔyɛ nipa tuntum, ɛna ne tenten anaa nanamɔn no ɛbɛyɛ sɛ enum, five feet tall, na ɔka Kwesi Ase kasa. Nti obi biara wobɛhu nipa a eh, mabɔ ne din ne sɛdeɛ masi akyerɛ ne tebea ɛsitie frɛ 0544 9696 eight zero zero five four four nine six nine six eight zero ana zero two four five seven two five nine four nine na ohun na wafrɛ saa namba yi na oni yɛn edi nkɔmɔ oh aha ɛna ɛbɛrɛ bɛma ɛkwan ama yɛ kaseɛ ne yɛde asi ne yɛsɔre yɛ a abrabapa dwumadie no ɛɛtoa so ne wɔn ba bɛdi nkɔmɔ de afa passport ho eti ɛbɛfa wɔ passport. ɛwɔ mi wɔ bi nyankopɔn adom. wɔ bi wɔ bi ah, na yɛ sɛ hmm. ɛbɔ ke wokɔ o oh, ɛn deɛ wosɛ nnipa bi awɔ hɔ ɛwɔ sɛ wonya bi to hɔ nom ah. ɛbɛyɛ anya afei na biribi asi na wobɛyɛ mene bi mene bi na wobɛtwatwa wo ho saa sɛ yɛyi sɛ yɛte ha yi hmm. ɛbɛyɛ ne wo paa sɛ pani bɛfrɛ wo na ɔsɛ mi ni passport. sɛ mmerɛ bi baako bi fa me kɔn ho saa o ɛnna ɛma m'ani daa hɔ a mekɔkɔ pɛ bi to mekɔfa bɛto hɔ so wɔfa me nteereɛ wiase deɛ saa biribi aka papa ɛnyɛ biribi mefere me wokɔfa bɛto wɔ so a mehu hwe weiwei ɛbɛboa ɛbɛfa ɔfa weiwei paa deɛ ɛbɛfa wei deɛ sɛ sɛ adeɛ bi hɔ na obi hu sɛ wankasa wonni bi a na ɛyɛ ayi ɛno a menkura ne ka sɛ meka meboɔ mu ato ase ayi fam tiri ni ɔsɛ yɛn ɔhwɛ moto no din ɔsɛ ah wotie paa na wɔbu ne ne wɔ radio so atim sɛ aso ɔda bɛnzi mu ɔse wɔ pia bɛka sɛ ɔbɛda lɛ prisɛm so na ɔbɛtena motowe so ah! bɔfa da bɛ na ɔbɛtɔ ka metwe abaa na ɛhyɛm nam sɛ ka menya wa nka abɛte gɔn ɔbɛda bɛ na ɔbɛtɔ ka ayi ayi ɔfa yima no facebook no bɛ na ɔbɛtɔ ka amisko spɛlɛlɛ kasoa ɛna wɔ se aka dr bawumia bɛba 2028 ɛna wɔ se in fact dr bawumia 2026 thirty first premise no wɔabebe ne awie nti mo a moaka nyinaa monkɔda ne deɛ no no star boy wɔsɛ wɔhwɛ yɛ firi mem airport hammers news deɛ wɔsɛ mo yɛ number one no size na ɔkyia onimonyamfoɔ yinka benjamin and dc wɔwɔ asunafo south ɛna afei yasma ɛne ɔno ara ne papa no joke wɔse ɔkyia wɔn paa nana ɔsompa Na ɔse okyiakyia yɛn nyinaa na ɔgye di sɛ yɛn nyinaa yɛ ho yɛ na eh, ɔse deɛ this year deɛ ɔse you won't get any eh, mukui mukui yɛ dɛ hmm. Linda terms bi ɛyɛ ɔtaa ka ah, obi a ne ho ohu ne ho ɔtan akɔwe ah, paa hmm. na na ɔso mpa masa hmm. wobɛyɛ steady wate ayi eh, lazo samuel wɔsi you do all ayi yɛ deɛ beebiara ne asɛ hɔ yɛ ayɛ no no anaa mi moto no ho na ɔma nfa so boa hmm. mi nfi o koraa ɛbɛfa hmm. deɛ yaa no. Hmm, yɛ na tɔ kaa ɛho hia. kaa no okay. na benz dada bi koraa bɛ wɔ. ɔmo mu tietie. ɛmo mu deɛ. ayi ɔmo tietie ti na mi mi mpaa mo sɛ obi bɛ tɔ kaa kyɛ mi o. saa woyɛ sure mmom deɛ biribiara bɛtumi asi oh. mm. nti eh, nyame ne boafoɔ yɛkyia chief inspector ɔdwo boakye eh, wɔbɔ adwuma yie paa mm. nyankopɔn nhyira no ɔnyɛ no kɛseɛ Thomas Radio, ɛna second chief inspector Kretos mm, Gariba yɛwura Kretos Gariba ɔno nso bɔ adwuma mama ayi mama Agnes ah, mama Agnes of Agnes Enterprise mama ɛyɛ ne kunu no no maame kyɛ ɔfisa Paul mete ne nka akyɛ afei menya nhu no ɔfisa Paul deɛ sɛ menya makuafoɔ program wobɛnya no wobɛnya no ɛyɛ deɛ a menya no the whole year menhu no the whole year menhu no mete ne nka ayi mike kɛsie yi ɔda firi ɔhyɛ hɔ sɛ naso ɛhyɛ kakra saa agya bɛn nso mentee ne nka mekyia wo paa mama wafihyia paa ma ma ma ma ma ɔmfrɛ me ɔde wafihyia paa yɛ dɛ saa ɔboa wo koraa wate paa so ɔmfie masa tɔla so wɔ hɔ wɔn nyina masa tɔla afei so menhuu no o de gyae ba megye di sɛ ne ho yɛ ne ho deɛ bɛyɛ louis koraa ɔwɔ koko station ha yi aso koraa menhuu no Lewis. Mm. Ah. Afi mani gya sɛ yɛnhu no. Okay. Nti passport fo na ba wɔ. Ɔmo aba wɔ. Ah nti. Mmiɛmmiɛ nso. Obiara ntie. Mm. Nhyehyɛeɛ wei ne nyinaa kaa setena ɛho bi. Nokora paa. Nti ɛbɛfa yi ɛba yɛ no owo bia saa bene nka na oh. setena ma yeye oh. saa bene nka wɔne nam oh. baabi nyɛ sɛ mene akɔ ahɛ da ka bɛsi abɛsi abɛsi nti ɛbɛfa sɛ sɛ wakɔyɛ wakɔyɛ wakɔyɛ akɔyɛ passport no deɛ obi aboa no hɔ sɛ ɛyɛ wura deɛ gye kwe na obi ɛkɔ na mimi wɔ bi ana owu wɔ bi saa wɔ bi efi amini mɔmɔ ɔmo wɔ bi ne nyinaa ɛyɛ sɛ unu unu obi ahi ta sɛ mini mu nyinaa obi ayɛ obi ayɛ wura de bi ɛwɔ hɔ no mini mu nyinaa okay yame ne bɔfo. Yɛn so so na maame nso abɛtena ase de asetena mu abrabɔ pa no de abrɛ. Anuanom mmienu ne ɛtra ase bɔɔ kaseɛ no. Di kan no, yɛmfa Asadama Newsroom aboafoɔ Daakye Hene Kwadwo Boaben, Sammy Young, de yɛ kɔɔ Facebook, Nana Boakye Yiadom Memeneda a ɔyɛ ne maame ayie no nso so no, yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔtae n'akyi. Na Pastor Same nso so wɔto no bɛdin Memeneda. Yɛbɛkɔ akɔtae n'akyi. Anuanom mmienu a yɛbɛkenkan kaseɛ no maa wɔ yɛ me, ɔfaa ho tiini, baako pɛ. Nana Aboagye Da Costa, me ne mo wɔ faase. Ɛbɛfa hem a, gyena baa mmamu. Yɛsɔ so na dwumadi aka no atoa so de ama. Yɛma wo mo ani tia adeɛ na.